Nsellmilkom sinjuri, illum ħa nkomplu nitkellmu dwar il-ħajja u l-għemejjel, il-kontra-evoluzzjoni fil-ħajja u l-għemejjel ta' Plinio Corio de Oliveira. Għal darbohra għandna l-Sur Filip Biti mis-Soċjetà għaċ-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana u ħa nkomplu diskutu ħajta dan il-bniedem illi tant ħalla impatt kif ħa naraw għax forsi hawn Malta ħafna jkun ma daf Plinio mill-Brażil Normalment minn Brażil xi ħadd rivoluzzjonarju hekk jew mis-South America xi Che Guevara hekk sar popolari llum ġurnal. Ma fil-Brażil għandna nies bħal Pinjo mhux l-unika wieħed illi illi taw sem ħafna biex jikkumbattu kontra ċertu kurrenti u kif ħanaw l-influenza ta' Plinjon firxet anki f'pajjiżi oħrajn. Ehm, anki pajjiżi li forsi kif ħadd isimgħu l-istuq fil-ġrajja li ma tistenniex minnhom u saru affarijiet kbar minn Plinjon, ġifieri anke fuq livell internazzjonali. Għalhekk issa naraw il-filmat u mbagħad wara niddiskutu xi punti li jqumu minn dal-filmat. Grazzi. Tradizzjoni, familja u proprjetà. Fis-26 ta' Lulju 1960, Is-Soċjetà Brażiljana tad-Diviża ta' Tradizzjoni, Familja u Proprjetà twaqqfet f'São Paulo. Kienet entità kulturali u ċivika ispirata mill-Kattoliċiżmu, bi Plínio Corrêa de Oliveira bħala president u Fernando Farquim de Alameida, fl-1913-1980, bħala viċi-president. Għalkemm il-bidu tal-attività politika tat-TFP jmur lura għal Lulju ta' għal Lulju 25 tal-1963, iżda fl-istess waqt l-ewwel l-ewwel sfida li fiha kellu li kellu jibilla Pinho kienet bdiet. Din kienet ir-riforma agrarja fil-Brażil fil-bidu tas-snin 60 il-President João Goulart beda proċess ta' riforma li permezz tagħha l-art agrikola kellha titqassam dawn hawn huwa sab l-appoġġ tal-elementi fil-Knisja Kattolika li kienu qed jinġibdu lejn ideat ċellugin. Madankollu, bosta bdew jaraw xaqliba lejn il-Komuniżmu, hekk kif Goulart beda jfittex relazzjoni teqreb mal-Unjoni Sovjetika u ċ-Ċina Komunista. Quddiem din is-sitwazzjoni, Plinio Correia de Oliveira ppubblika Dak li kien kitbu l-ekonomista Luis Mendoza de Freitas jismu Riforma Agrarja, Kwistjoni ta' Kuxjenza. Dan il-ktieb wera li skont it-tagħlim soċjali tal-Knisja, il-gvern ma kellu l-ebda dritt jimponi esproprjazzjoni ta' proprjetà privata bl-iskuża li ser jeleva l-ħajja tal-bdiewa, li ħafna drabi kif ġara f'pajjiżi komunisti din marret lura mhux 'il quddiem. Fl-istess waqt kellek xi toroq protesti li inparti spirati mill-kitba ta' Plinio, li ħadu momentum u fi ftit ġimgħat il-gvern sab oppożizzjoni qawwija. T-tensjoni fil-pajjiż kompliet tiżdied sakemm fl-ewwel ta' April 1964 seħħ kolp ta' stat li waqqaf il-gvern ta' Goulart u beda l-perjodu ta' tmexxija militari. Iżda dan ma kienx ifisser tmiem tal-attiviżmu ta' Plinio u dawk ta' madwaru, Hekk kif il-militar beda bil-mod idaħħal riforma agrarja kif ukoll beda t-triq sabiex idaħħal divorzju u prattiċi oħra antikattolċi u rivoluzzjonarji. L-infiltrazzjoni rivoluzzjonarja fil-Knisja Kattolika. Fis-snin sittin raw aċċelerazzjoni fil-proċess ta' infiltrazzjoni tal-Komuniżmu u ideoloġiji oħra xellugin fil-Knisja Kattolika. Dan il-proċess kellu jilħaq il-kulmini tiegħu permezz tat-teoloġija tal-liberazzjoni fis-snin sebgħin u tmenin. Plinio Correa d'Oliveira u sħabu kienu fuq quddiem fil-ġlieda kontra dan il-ħażen. Fil-proċess ta' din il-ġlieda, l-għaqda magħrufa bħala tradizzjoni, familja u proprjetà, li sa mill-1960 kienet twieldet mill-grupp li kien jassisti lil Plinio fil-ġurnal Kattoliċiżmu, bil-ħidma tagħhom kienet tikkonsisti attivitajiet bħal riżor pubbliku u petizzjoni ta' dimostrazzjonijiet, daħlu fuq quddiem ta' din il-ġlieda. Minħabba l-infiltrazzjoni li kien hemm fil-Knisja, it-TFP kemm-il darba daħlu f'kunflitti mal-membri tal-Konferenza Episkopali, sew fil-Brażil kif ukoll hekk fil-branki oħra ta' din l-għaqda li bdew jinfirxu fl-Amerika Latina, fil-kumplament ta' dan il-kontinent. Iżda minkejja d-dissens, huma dejjem baqgħu leali lejn il-Knisja Kattolika, fil-ġlieda kontra l-komuniżmu, taħt kappa teoloġika, Bosta drabi sabu ostiltà kbira, speċjalment meta l-istess Vatikan beda joqrob lejn il-blokk Komunist bl-Ostpolitik li Plinio u sħabu rreżistew sakemm rebħu fuq il-Komuniżmu, il-waqgħa tal-Komuniżmu u t-TFP. Matul is-snin tmenin, Plinio Correa de Oliveira mexxa kampanji kontra l-bosta manifestazzjoni tal-Komuniżmu, fosthom l-hekk imsejħa komunitajiet ta' bażi li riedu knisja mingħajr ġerarkija Isfijiet li nsistew l-Vanġelu jinqara b'lenti lejn il-ġlieda f'tal-klassi kif ukoll proġetti li taħt il-kappa ta' Djalogu Interreliġjuż bdew jeħduha kontra l-ħidma missjunarji, il-messaġġi il-messaġġ li beda jitwassal fl-hekk imsejħa karovani kienu jduru l-kontinent kollha bl-istandard aħmar u bl-iljun tad-deheb. Organizzaw ukoll konferenzi fejn dawn il-kurrenti rivoluzzjonarji ġew mfarrka b'argumenti sodi. Fl-1981, bil-ħsieb li jikxef is-suppost soċjaliżmu riformista, konfiskatorju u agrarju, Plinto Correa de Plinio Correa de Oliveira ppubblika u t-TFP x'għandu żewġ xogħlijiet importanti, Jiena Kattolku, nista' nkun kontra riforma agrarja, f'erba' edizzjonijiet u 29,000 kopja, u l-messaġġ Self-managed socialism in view of communism barrier or bridgehead b' 34.5 miljun kopja u 178 edizzjoni fi 53 pajjiż. Dan il-messaġġ iddenunzja bil-qawwa lill-President Mitterrand ta' Franza, li allegatament poġġa l-idea tas-soċjaliżmu ġestit minnu nnifsu fl-aqwa tal-popolarità madwar id-dinja. Indika li l-appoġġ miftuħ mogħti lill-moviment tal-gwerilli tal-Amerika Ċentrali, li fihom ix-xellug Kattoliku kien involut profondament u b'mod partikulari l-protezzjoni diplomatika u militari provokattiva mogħtija lis-Sandiniżmu fin-Nigaragwa, allegament attestat li l-pretensjonijiet imperjalisti u tas-soċjaliżmu Franċiż ma kinux sempliċi figuri ta' diskors. Minħabba din il-pressjoni u pressjoni oħra, Mitterrand kellu jwarrab il-proġett ta' awtoġestjoni tiegħu, fl-ewwel ftit xhur tal-gvern tiegħu. Iżda dan is-suċċess kellu jiġi segwit b'wieħed akbar li kellu jinżel jinżel f'isem Plinio Correo de Oliveira u l-għaqda tiegħu bit-Twi tad-Deheb fil-kotba tal-istorja. Il-liberazzjoni tal-Litwanja. Plinio u t-TFP fl-1990 organizzaw ġabra ta' firem b'appoġġ tal-Litwanja, li wara li pproklamat l-indipendenza tagħha kienet sabet ruħha abbandunata mill-Punent, u f'periklu li terġa' tiġi mgħaffġa mill-Unjoni Sovjetika. B'ħames miljun mitej u tmintax-il elf firma miġbura f'inqas minn tliet xhur, il-kampanja ProFreeLithuania daħlet fil-Guinness Book of Records bħala l-akbar petizzjoni fl-istorja u dak iż-żmien il-kunsinna tal-mikrofilms tal-firem saret f'ċerimonja kbira fl-4 ta' Diċembru 1990 fil-Kwartier Ġenerali tal-Parlament Litwan Vilnius. Delegazzjoni magħmula minn ħdax-il membru ta' Diversity FPs immexxija minn Dottor Caio Xavier de Silveira, Direttur tal-Buro TFP f'Pariġi, kunsenjat personalment il-microfilms tal-petizzjoni monumentali lill-President ta' dak iż-żmien, Vytautas Landsbergis. Fis-27 ta' Awwissu 1990 il-petizzjoni tal-Litwanja ġiet finalment rikonoxxuta mill-Istati tal-Punent. u fis-sitta ta' Settembru 1991 mill-Unjoni Sovjetika nnifisha, l-istess ġara ftit wara lill-pajjiżi Baltiċi l-oħra. L-Aħħar Kitba u Mewtu. Huwa ppubblikwa l-aħħar kitba tiegħu fl-1993, f'għajta finali kontra l-ħażen tal-egalitarjaniżmu paċifista li jiddisprezza l-ġerarkija il-ġerarkija, n-nobiltà, il-gwerra ġusta u l-familja. Ix-xogħol Nobility and Analogous Traditional Elites in Allocution in the Allocutions of Pope Pius XII to the Patrician and Roman Nobility, bi prefazju mill-Prinċep u Kap tad-Dar Imperjali tal-Brażil Dom Luiz de Orleans de Bragança, li kien membru tat-TFP. Ftit wara miet fit-3 t'Ottubru 1995 u ġie midfun fiċ-Ċimiterju t'Consolacio f'São Paulo ħdejn ommu Donna Lucilla. Il-qabar tiegħu għadu miżjur u meqjum minn ħafna kruċjat tas-seklu 20. B'hekk intemmet il-ħajja ta' Plinio Correa de Oliveira, ġgant fil-ġlieda kontra-rivoluzzjonarja f'kull forma tagħha. Kruċjat li ġieled kontra l-komuniżmu u bosta forom oħra ta' rivoluzzjoni, iżda fuq kollox mudell attiv ta' Kattolku kontra-rivoluzzjonarju.
Grazzi talli talli segwejtu dal-filmat. Filip, jiena meta nitkellmu fuq Plinio dejjem narah bħala bniedem illi Minkejja l-kobor u l-ħażen li ta' ħażen li jidher fid-dinja u li għad għadu jidher, dejjem qatt ma qatt żaqq idejh fuq żaqqu ħa ngħidu hekk. Jiġifieri da dejjem kien bniedem li li ma kienx jieqaf jaħdem kontra daw il-kurrenti estremament ħżiena illi kienu għadhom jaffettwaw id-dinja. u rajna għalkemm forsi l-affarijiet jidhru kienu jidhru kbar, ma kienx ma kienx joqgħod lura mill-isfida. Rajnieh jikkonfronta l-liġijiet ta' riforma ta' art agrarja li kienu ħajħolqu inġustizzji kbar u problemi fil-pajjiż tal-Brażil u kienu fuq kollox ma kienux insara minn kien taħt il-kappa tal-karità. Rajnieh jikkonfronta l-dottrina ta' Mitterrand tal-President ta' Franza Rajnieh jgħin, fost affarijiet oħrajn, jgħin fi ġlidiet kontra d-divorzju u kontra affarijiet kurrenti oħrajn liberali bdew deħlin fil-Brażil, imma anke rajna jagħti sehem importanti fil-liberazzjoni tal-Litwanja, eh, pajjiż li tar pajjiż fil-Baltiku u dak iż-żmien kien hemm l-aħħar żmien tal-Unjoni Sovjetika. Prattikament, ħabib tagħna Julio Lovedo fi ktib tiegħu li kiteb eh, fuq il-ħajja ta' Plinio, ktib pit-Taljan jisejjaħ, il-ħidma ta' Plinio fl-Amerika Latina bħala dik li waqfet il-komuniżmu eh, f'dak il-kontinent. Mm-hmm. Allura, allura dan kollu, speċjalment lilna x'jispirana u Malta quddiem sitwazzjoni fejn iċ-ċiviltà Nisranija prattikament hija assedjata kontinwament, assedjata minn partiti politiċi, hija assedjata minn kurrenti ġej minn barra minn Malta, assedjata wkoll minn ċertu moviment biex eh, jimla Malta bil-barranin, mux etnejdu għanek kontrijon ta' b'mod ma jimla Malta b'daw biex ibiddel anki l-istess kultura u l-fabrikat ta' pajis. Ġifieri, quddiem dil-problemi kollha, kif x'jisperar hawnhekk Plinju li kellu li jaffronta dawn l-isfidi kbar? L-eżempju tiegħu
huwa eżempju lampanti. Kien iqum eh, il-ġurnata tiegħu kellu reġim strett ħafna. Dan nafu għax kont kellimt ma' segretarju tiegħu. Kien iqum, kien jaħdem sa tew nos ta' filgħodu, tlieta ta' filgħodu. Għalhekk kien iqum qisu xi disa' Kien ikollu sensiela ta' laqgħat mal-kumitati diversi tal-Assoċjazzjoni Brażiljana tat-TFP. Kien jindirizza press conferences, jindirizza l-udjenzi għal konferenzi, tneddijiet ta' kotba eċċetera. Meta kienu jagħmlu parati ġewwa l-Brażil, fejn kienu jġorru l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima u jitolbu r-Rużarju pubblikament, kien ikun hemm. Mela x'għandu jispirana l-eżempju tiegħu? Number one, kien bniedem illi kien jgħid bl-Ingliż tireless. Ma qatt ma jgħejja. Avolja kien jgħejja ħafna miskinu kien ibati bid-diabete miskinu u kellu slalek xi ġor. Imma ta' madwaru kien jispirhom, isma' jekk jiena fl-età tiegħi u bl-iżvantaġġi li għandu, ma ninsewx li hu għadda minn inċident ikrah ħafna fil-karozza fejn kellhom jaqtgħulu wieħed mis-swaba ta' saqajh. Mela bniedem b'dawk il-problemi, dawk it-tbatijiet, huma kienu jgħidu jekk qed jaħdem daqshekk, jitlob daqshekk, kien imur jitqarben kull jum, kien imur iqer regolarment. Mela aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna wkoll u nippruvaw inkunu kemm jista' jkun attivi daqsu. hemm diffiċli tkun attiv daqs li dan x'hu kien one in a million. Xi bniedem bħal Plinio Correa de Oliveira jitwieled darba kull mitt sena. Imma l-ispirazzjoni tiegħu hija li trid issib bilanċ bejn id-dmirijiet tiegħek spiritwali u d-dmirijiet tiegħek militanti u ta' apostolat. Inutli tkun iffokat fuq id-diżastri li hemm fil-pajjiż, demostrazzjonijiet, rosary rallies, konferenzi u tindirizza n-nies Jekk ma jkollokx ħajja spiritwali wkoll għax hija importantissima. Dak għandu jispirana minn Plinio Corre de Oliveira. Ekku, eh, fil-fatt
hemm filmat li hu waqt l-espożizzjoni tas-sagrament u Plinio de Oliveira b'devozzjoni kbira għajneħ u jħares li s-sagrament jemmen fil-veru preżenza ta' Ġesu. Ġifieri bniedem ta' fidi kbira, bniedem li kien ħobb ħafna lil Sidna Marija. Xi ħaġa li kull eroj nisran, kull difensur tal-ċiviltà nisranija, forsi xi darba l-qudiem nitkellmu nagħmlu sensiela fuq hekk. Kellu, ġi ma kienx ikun biss attiv fl-isfera soċjali ma jkun bnem spiritwali, din l-għaqda bejn l-ispiritwali u s-soċjali. Bħala kieku kellna ngħidu x'impatt kellu Plinio Correa de Oliveira fuq id-dinja. Ġifieri, għax kultant ħafes minnu da Plinio meta titkellem hekk hawn Malta, għalkemm illum aħna tinxerdu kemm nistgħu dal-messaġġ ma ma taw minn nies jibda tgħidilhom hekk. Hmm. Ma tantx jifhmu, imma insomma. X'impatt kellu Plinio fuq il- eh, Plinio Correa de Oliveira kien il-brida mill-li salva l-Amerika Latina mill-komuniżmu. Hmm. Number one. Nambetu kien il-bniedem li ġġieled flimkien mal-moviment tiegħu kontra l-infiltrazzjoni tal-moderniżmu, tal-liberaliżmu u l-mentalità xellugija fil-Knisja. U grazzi għalih u l-pubblikazzjonijiet tal-assoċjazzjoni tiegħu u u tal-kollaboraturi tiegħu, it-teoloġija tal-liberazzjoni Marxista ispirata mill-Marxiżmu ħadet daqqa ta' ħarta kbira. Number 3, Plinio Correa de Oliveira kien il-bniedem illi anke żamm ċerti pajjiżi mill-Amerika Latini, mill-Amerika Latini li jagħmlu links bar ma' Kuba. Hmm. Għax it-TFPs differenti fil-pajjiżi Latin Amerikani kienu jagħmlu protesti kbar dejjem paċifiċi ovvjament. u baqa' iżolat sa ċertu punt Fidel Castro, il-dittatur Marxista Komunista tal-Kuba. Number Four mexxa dik il-kampanja enormi biex ġab l-indipendenza l-Litwanja mill-Unjoni Sovjetika, meta beda jikkollassa l-Unjoni Sovjetka, kważi kważi tista' tgħid bl-indipendenza tal-Litwanja. U mexxa dik il-kampanja tal-petizzjonijiet, miljuni jiffirmaw u wassluha l-petizzjoni sal-Kremlin għand Gorbaċov u Gorbaċov u l-segretarja ta' kellha toħroġilhom riċevuta ta' tagħha.
Ah, żgur.
Il-Plinja Correa de Oliveira ispira l-movimenti kontra l-abort, ispira kien iġġilet ħafna fil-Brażil kontra d-divorzju. Għax kien jaf li d-divorzju tfisser it-tfal, it-tifrik tal-familja. Kien bniedem li kellu impatt mondjali peress ta' dawn l-assoċjazzjonijiet ta' nies illi xtaqgħu jikkollaboraw miegħu f'dawn il-pajjiżi differenti fl-Amerika Latina, fl-Ewropa, fl-Awstralja, fl-Afrika t'Isfel, eċetera, eċetera.
Ekku, tassew kien bniedem uniku u tassew kien bniedem illi iddefenda l-valuri tal-reliġjon u taċ-ċiviltà nisranija. Issa, L-azzjonijiet li ra kif li ħa Plinio juru li minkejja l-sforzi l-element ta' tuħ ta' qalb li nistgħu ngħaddu minnhom kolli sfida, ikun hemm rebħiet. Ġifieri, kontrarju ta' dak li ħafna drabi jekk niddiskuti anki l-ġimgħa stess. Ħafna drabi jekk nisbħalna għandhom tendenza jaqtaw qalbhom. Ġifieri jibdew jew kollox ikraħ, m'hemmx ċans l-affarijiet jinbidlu, m'hemmx ċans l-affarijiet isiru għall-aħjar. kollox hu ħażin, allura s-tendenza hi li noqgħod noqgħod eh, bil-qiegħda, noqgħod fi ġewwa, noqgħod mal-familja, ma nagħmel xejn, imbagħad forsi l-affarijiet jaqgħu weħedhom il-bambin jieħu ħsiebna. Imma din mhix l-attitudni ta' Plinio, Plinio naraw attiv mhm. qudiem il-kurrenti kif semmejna. Ma rridux ninsew Kuba fis-snin 60 u Kuba fis-snin 70 kienet il-Kuba li kienet tesporta l- il-gwerillieri komunisti, terroristi, anki kienu għamlhom bomba fuħed mill-kwartieri, TFP, u kien hemm membri TFP kellhom jħarbu minn pajjiżhom, ġifieri miċ-Ċili u anki mill-Peru. Mill-Peru.
Ekku, ġifieri. Ħabba dittatur komunista li kien ġenerali jidirli. Kien il-president tal-Peru, eddidhom eh, personalment bħajjithom, ġifieri. Fiċ-Ċili kienet iktar gravi għax meta tela l-Marxist tal-Jende, Il-membri tat-TFP taċ-Ċilì, is-Soċjetà Ċilena għad-Difiża tat-Tradizzjoni Panevropea, kellhom imorru fl-eżilju. Eh, taħt eh, ta' parsi eh, presidenza tiegħu li kienet xejħaj dittatura ta' xelluk. Ija option li minnu kontu da' affajti jħan uqqa ta' għan affajti kwella u bat forsi il-bambin jħuħsir. Għal minn ma jnikżux il-kuxjenza, jista' jħalli l-affarijiet kif inhuma avolja jaf ġewwa fih illi għandu jagħmel xi ħaġa. Għal min iniggżu l-kuxjenza m'għandux iħalli l-pajjiżu jinżel fil-qiegħ kif Malta qiegħda tinżel fil-qiegħ bħalissa. I mean għandna attakk fuq il-kultura tagħna, għandna attakk fuq il-familja tagħna, għandna attakk anki fuq il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Għamlna attakk fuq iż-żwieġ, waqqajnieh għaż-żufjet, meta l-ordni naturali titlob li ż-żwieġ għandu jkun bejn raġel u mara kif skont il-pjan t'Alla. Għamlna attakk anki fuq diversi aspetti tal-kultura tagħna. Kollox. Issa, il-Malti, m'hemmx dam, is-soċjetà dam. Daka jieħduh il-ħaqq tagħhom kif jgħid il-bambin. Min però irid jagħmel xi ħaġa jirreaġixxi. Inti tgħid li diffiċli tara rebħiet, jiena rajt rebħiet tul kemm mill-2018 le aħna konna l-ewwel entità f'Malta illi aħna għadna illi dik il-parata tas-suppervja hemm bżonn nuru reazzjoni. Reazzjoni x'kienet? Kattolika. għamilna t-talb tar-Rużarju pubbliku bħala rivelazzjoni. Tajjeb? Ġejna insulentati, mgħajrin, jiena saħansitra għeddewni b'ħajti fuq il-Facebook. Tajjeb, imma Marija Santissima dejjem ipproteġitna. Għamilna kampanji pubbliċi meta il-Prim Ministru qal fuq l-abort u l-ewtanazja bżonn niddiskutu, għamilna Manifesti full page bi ħlas, eh, għax wara kollox il-gazzetti hawnhekk ta' Malta. Mhux hekk? Iridu jinjorawna bi ħlas. Manifesti sħaħ illi ħallew impatt fuq in-nies. Qed ngħidu li kien hemm persuna intellettwali hawnhekk Malta li qaltilna li segwina anki l-manifesti li ktibna, ġifieri. Iva, iva. U fil-fatt kien hemm jiena lettur l-università, letturi oħrajn illi għandhom mentalità pjuttost mhux kattoliku, jekk mhux antikattoliku, illi jiġu fuqi personalment jgħiduli sma' aħna nsegwu ta' dak li qegħdin tagħmlu, ma naqblux kollox magħkom ma nirrispettawkom għax intkom dejjem tkunu koerenti fil-ħsieb tagħkom. Kif ġie dak il-lettur l-Università hawn meta kellna għamilna l-istand tagħna fil-Fiera Nazzjonali tal-Ktieb Propju tliet ġimgħat ilu, erba' ġimgħat, u tliet ġimgħat ilu. Tliet ġimgħat ilu jew erba' ġimgħat ilu, u jiġi u jgħidilna f'wiċċna inti kont preżenti, jiena nammirakom għax intkom Avolja ma naqbilx ma' ħafna li tajdu, intkom koerenti ħafna fid-diskors. Unsegwikom regolarment.
Unsegwikom regolarment.
Hija xi ħaġa interessanti ħafna. Ir-rebħiet isiru.
U anki jekk qed nitilfu, il-battalja, aħna għandna l-konvinzjoni li l-gwerra aħħarija nirpuha aħna għaliex għax Mrejja Santissima qalet, fl-aħħar il-Qalb Immakulata tiegħi tittrijonfa. Tittrijonfa, eh? Mela nistgħu nitilfu battalji, l-importanti nirpu l-gwerra. Fil-fatt, milux kont qed naqra ehm, ktieb eh, ta' kitbu De Mattei, Roberto De Mattei, ehm, intellettwali kattolku li bħafna ħsib ta' Plinio, għandu ktib fuq il-ħsieb u anki l-ispiritualità ta' Pino Correa de Oliveira u jitkellem fuq dan li anki fjek fl-aħħar jifda l-fdal, il-fdal, dak il-fdal, ġifiri jifdal ftit, dak il-fdal ħajkun dak li wassal għal-rebħa. Ġifiri, ġi ma nix għalfejn naqtaw qalbna jew ninkwitaw jew iż-żejjed, għara għan xej tinkwita, ma tinkwita li tgħid ħasma tlifna kollox. Fil-fat nixtieq nsemmi anki rebħa li konna minn mhux aħna biss kellna l-leati magħna ma konniex mhux promal ta' Kristjana biss Imma li waħda mill-iktar mument inkredibbli fil-Malta Kristjana meta ħadniha kontra il-liġi tal-ugwaljanza li ma kienet ugwaljanza xejn, ġifi, kienet er, liġi tal-erq ngħidilha jien. U tant konna ma kellna xejn, kollox kontrina kien, apparti dak iż-żmien, il-ħabib ta' dak iż-żmien kien fil-Parlament, Edwin Vassallo, nsallim minnaw, naraw kull nhar terba. Edwin Vassallo u xi nies oħrajn illi xansi ta' minn komunitajiet evanġeliċi ma liġi kien ħata fetwa ħażin l-iskejl tal-Knisja. Mhm. Però eh, b'mod jiena li għamil kolus bil-ħidma tagħna ma blajna talla xina kintribuxxi l-għala u sitna Marija. Irna xedik il-liġi tiegħek fuq fuq. Ejja, xtefaw fuq il-back burner fil-fatt. Le, hu veru illi daw daw il-skirmishes, mhux skirmishes, daw battalji seri. Battalji seri. Illi kollok rep, ikollok telfiet. Imma il-fatt illi inti qed timpenja ruħek biex anki tagħmel ostaklu għal dan il-proċess rivoluzzjonarju diġà biżejjed. U l-avversarji tagħna kif taf inti qegħdin fuq l-ispettru politiku. Ekku kollu. Kollu. Għandhom l-għajnuna tal-flus, tal-medja, għandhom l-istazzjonijiet tagħhom da kollu. Però ir-rebħa aħħarija ħad tkun tal-kawża Kattolika. Ekku, fil-fatt xi sitt snin ilu, propju fi żmien meta bdiet Malta Kristjana, il-Parlament Ewropew kien ikkummissjona rapport speċifikament fuq it-TFP mhux fuq, naħtaba fuq TFP tal-Ewropa, ġifieri dawk speċjalment tal-Polonja u pastijiet oħrajn fil-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Il-jazzib għal seħilhom l-ikbar edewa tal-proġett Ewropew propju x'kienet jopponu affarijiet bħal żwieġ ta' l-istess sess u affarijiet fuq li huma kontra l-familja. U saħan sitra anki kien hemm f'dan ir-rapport isemmi dwar il-ħsara, semmi kienet jagħmel ħsara ħalli f'dejn nies li suppost it-TFP għamlu lil dak li kien il-Prim Ministru ta' Spanja Zapatero. Isu donnu xamlu xaf ħaġa ħażina, ma fil-veta nafu l-istoria li l-linja ta' TFP l-lum ġurħafna se jifmuha. Bil-mod il-mod qed jirrealizzaw kif rajna anki Mumenti oħrajn li ċertu affarijiet li qabel kienu aċċettabbli, illum qed jgħidu li ma naċċettawx bħal ideoloġija tal-ġeneru u affarijiet bħal daw. Minn kelli pajjiż kattolku llum il-ġurnata donna tlaqna naqxie l-baħar. Eh, x'għandu jispirana illi nkomplu bl-attivitajiet tagħna, illi nkomplu Bir-Rosary Rallies tagħna fil-pubbliku, nerġgħu nfakkru d-donaturi u l-korrispondenti numerużi tagħna li grazzja t'Alla għandna numru sabiħ ta' korrispondenti u donaturi illi jridu mmexxu din il-battalja għas-salvazzjoni tat-tliet pilastri taċ-ċiviltà, it-tradizzjonijiet tagħna bħala Maltin, speċjalment it-tradizzjonijiet Insara, il-familja tradizzjonali u d-dritt tal-proprjetà privata dejjem meqjusa però bħala proprjetà li għandha funzjoni soċjali importanti ħafna. Ġifieri l-proprjetà privata ma tfissirx il-proprjetà tiegħi għandha tisraq il-proprjetà ta' ħaddieħor.
Ġifieri nħarsu ehm, kif anke jgħid il-Papa Leon 13 il-proprjetà hija tant importanti mhux biss għal minnu sinu manki minnu fqira. Il-kapanna tal-fqira ngħidu hekk hija garanzija li jgħix ħajja deċenti ġifieri. Tajjeb, b'dan il-ħsieb nagħlqu hawnhekk, insellmilkom u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Komplu segwuna, fadlilna xi żewġ programmi oħrajn qabel għal din is-sena. Nixtieq ngħidilkom, nixtieq ningrazzja l daw kollha li kellmuna li li u l-Filip u jgħidulna rajtkom, ħagost, nisimgħakom u hekk insellmilhom minn hawn. Grazzi ħafna. Itolbu għalina għajnuna b'kull mezz speċjalment bit-talb l-iktar importanti u kunu intom ukoll kont revoluzzjonarji fl-isfera tagħkom. U bħal dejjem viva l-qalb ta' Ġesu, viva Kristu Re u viva l-Marija Santissima il-padruna u protettriċi tagħna lkoll. Grazzi ħafna.